Мин Саврина Клара Ивановна диэммин, абаҕа төрүт олохтооҕобун. Кинитэ тоҕус сыл отут аҕыс сыллааххын хайалхаска бити уруккута хамбаайын холкуос билии хайалхаһынан аатырар. Уон мин төрөөбүт дойдум. Аҕам дьон биир сэрии аҕаланары кытта сэрийэ барбыта. Яңаардас ийэбэр түөрт оҕо хаалбыппыт биһи. Убайым баара Дмитрий Иванович, ити Калистарат Дмитриевич аҕата, Мотуоччалаа уол хаалбыта быһыылааҕа, Михаил Сулатов. Онтон мин уонна икки кыра уоллаах кыыс хаалбыттара. Ону сэрии кыһалҕатыгар сут сыраан сут кураан дьыл кэмигэр икки оҕо төннүбүттэрэ убайын лиик кэйэн хаалбыппыт аҕабыт сэрии бүппүтүн кэннэ аны биир сыл куораты олох сэрии ырысхаллаабыт куоратын олоххут өну көннөрөргө үлэлии хаалбыт этэ биир сыл иннинэ түөртэн алта сыллаахха тохсунньу икки хайалҕаска наада диэхиккэ кэлбитэ ийэбит илиитдээх ол былыргы һэрии хаҕана дьаххайдаах били дояркалаан биһи буоллааны холкуйан аччыктаан маны биирдэ хахсыарда ийэм ынаҕын хототтон сиэтэн таһааран сыарҕаҕа көлүйэн буор хайа диэн сиргэ убайым биһигини

Онно баран төһө өр буолбуппут буолуо төннө кэлбиппит это алтаахтаатаа дии. Онтон аҕам армията кэлбитин кэннэ нөҥө сылыгар аны ийэм өлөр, оҕолонобун диэн. Инньэнэн эмиэ чэ тулаайах хаалабыт. Оскуолаҕа уҥа ааспар киирбитим, абаҕам манна билэр ыал миигин олордор ыал суох билэр дьоммут да суохтар быһыылаах. Инньэ гынан первый кылааска дууҥа хааспар киирэн уонна тыымпы диэн иһиттэн үөрэнэр буолум. Биир оҕонньордо эмээхиҥҥэ олорон үөрэнним. Онтон аҕабыт пал кэлэн баран ол Эрилик Эристиин кыыһы кыыһын Валентина Медовны кэргэн ылан дьоллоох олохпут онно эргийбит ийэлээх диэн үчүгэй үрдээх үчүгэй иистэнньэн баҕаччы баҕаннаҕас баҕаччы этэ иннинэ табараммыппыт ийэлэнэммит Оннук. Ийэм, аҕам буоллаан аны сэрииттэн ылбыт араанньыта бэргээн биирдэ даҕаны уорайта таххыбат, уорайга балыгар. Туох да көрсө барыта баас онно тоҕус сиринэн араанньылаахпын диир этэ. Тоҕус сиринэн ньиэмэстэр буулдьаларын миин сиирэ хатта көтө. Ону от бу биир буулдьа тыҥатын таарыйбыт, от онтубата бэргээн уорайга хас эмэ ылы быһа сытта. Онтон Киһи бүтэйдим дуһуохтун, биир ынахтаахпыт харчы суох, ийэм иистэнэр дьоҥҥо, ол ол харчытынан дьэ ол биирдии мөһөөкө биирдии көстүүмүтүгэр, хонтигар онон олордубут. Онтон инньэ гынан уон сэттэ сааспар оскуолаттан уурайан дояркалыыбыт. Баайка диэн сиргэ Онно итии Бадьыыскай Окулина Львовна ийэтин Натааһа Мээхилилээн ылан Онто ыла ити холкуос көнүнэр оҕо миигин ата мин буоллум. Ту холкуос туһаттан ыарахан үлэтигэр барытыгар үлэлээбитим. Ивиня да көрбүтүм, Нирей да көрбүтүм, бороскут да кө- бороскуларгыт үлэһит аччыктаабытым, даҕаны дояркалаабыт. Отут биэс сыл устата ферма хотутунда таххыбаккабын үлэлээбитим. Иэсээ тархан бараммын дьэ бүппүтүм. Арааһынай ыарахан үлэни барытын илэр. Мин дояркалырым хаҕаны наҕыт үөттэ гиритибит, тоһоктооху уот кэлиэ духайыа туһуох. Барыта илиибитинэн үлэтэ ыарахан боҕо этэ. Хаамма тапсан хаамма уһуннук бииргэ үлээбит киһи Мариета Петровна этэ. Нюстроева миин олох ол ол гына ичэ ичэрэтэ үһүөлээн малаан. Онно жарааһынай наһаа да сүбэ билигин ханыыбын. Иллэҥ буоламмын. Наһаа да үчүгэй салайааччылар биһиэхэ дьадаан ааспыттар эбит. Абаҕа. Аамый бирис аам онно биһиги атахха үлэлиирбитигэр Дмитрий Иванович сиддиитэ бэрэсидээтэл. Балыыһап Афанасий Нентьевич Балыыһап затиаҕанньык. Онтон диэн РСВ бэрэсидээтэлэ Максим Николаевич Северюков наһаа култуурунай наһаа үчүгэй салайааччылар этэ бии санаатахпына олох уонна Лаврентий Игнатьевич Александров уонна ким Сахаров Федор Дмитриевич диэн Таатта киһитэ кэлэн пиэрмэ, пиэрмэ биригэдьиир этэ, наһаа үчүгэй эмиэ халайааччы этэ Оннук үлэнэн туохтааммын биир анаҕыс сыллаах оттолоҕум аргыһын таала хайаххастаҕалакыт тайааккалыыр таһыйтахпын ону Баһылайтан Хаан Баһылайтан холбоһон ыал буолан оҕо төрөтөн олорбуппут. Онтон олох былаһын тоҕура пиэрмэни пиэрсэҕэ такыахха дии пиэрмэни кэрийэн ыал буоппут иккиэн Оччолорго оҕолор оҕолору барайдалаахтар этэ бары оскуола оҕолоро оҕолору барыта оҕолор уон оҕону барытын оҕолору ыытан дайдата олордо баһылай биир ыаралаах үлэ эбит көрөһүммүт түмүгэ эбит дии ханнык билиин баһылай окко үчүгэйдик үлэлээн Москубы массыына пуондата быта оны кимтэн да холкуобай да ийэ сылбаккабыт олор бэйэбит уруу хаччыбытынан ылбыппыт барыта улахан күүстээх дьаллардаах үлэ түмүгэбит аны санаатахха диэн диэн билинэ тотохуйдуубун биирдэ кимтэн да хоккуобайы көрдөспөккө барыларын оҕоруу тыыс да бары үөрэнэ сылдьан оҕоруу баран күүлэйдээн миҥнэнэн кэлбиттэрэ тоҕолор уон оҕо барда онтон биир уолу ииппитим ол баһаалым баһылай диэн уол Хаста уоттатаҕыта оломмутун уол оһуох буолан мыл кынаары ииппитэ уонна аҕа уоттуот сыллаахха аҕабыт ото үлэлии сылдьан өлбүтэ кыһылга эккирэтэ сылдьан быаҕа хабахатынан хааллыбыт ото түөрдүөн алта сааспар аҥаан тас хаалан баран мутум оҕолорбун баралын үөрэттэрэн ыал оҥоттоон киһи гынаттаан Билиэртэн мин ийэ этэҥҥэ олороллор. Алта уон чэһиэннээхпин уонна бары ыаллар, бары дьиэлээх, уоттаах, оннуларын буолбут үлэһит-хамнаһыт дьоннор. Биир даҕаны миигин мин доруобуйабын айгыратар, мин олохпун айгыратар биир да санааҕын ууга иһэр аһыыр, киэптиир-хаптыыр бүтүөттэр да уһуохтар, оҕо да уһуох, сиэттэр да уһуохтар. Инньэ онон онтон уйдаран киһи санаатынан, киһи олоҕунан олорор үйэтэ уһуур дии санаатым. Инньэн табыйам уһаата быһылаах Аҕаһуон тиэр сааскы киһитэ мээнэ киһи тиийбэт. Мин курдук туох киһи харыстаммакка үлэлээн бириктэммит Билигин биэс сыл буолла балыыһаны кэлимпитим, бу дьиэтэ таххыбатаҕым. Онно оттон бу оҕолорум бары көрөллөр-истэллэр, туох тугунан да дьаҕас тиийбэккэ туох туохха да кыһаллыбакка олоробун. Онно ити балыыһа таһыттым, куоракка таһыттым, манан тыс да бары абаҕа бочуоттан олохтоох хаһан буолкуну диигин. Мин оннук ааккуһуога тиксибэтэх киһибин. Манан манан туһанан эттэхпинэ аҥаардас дьахтар хаһан даҕаны үлэтэ сыаналаммат, уопсастыбаттан туох таптырытыат ылбат эбит диэн түмүккэ кэлдим. Ама мин үлэлээбэтэх аатырдахпыный, ама мин түөртэн алта саас бараҥаантас хаалан бараммын ити оҕолору барытын үөрэттэрэн, бары үөрэхтээхтэр, бары барыларын сыбаайбалаан, уон сыбаайбаны оҕордум, уон ыалы оҕордум. Биир даҕаны Киһиргиибин олох билигин күтүөттэр даҕаны, сиэттэр даҕаны биһи симийээҕи олох ити арыгынан саймаасыр уммат ыалбыт. Олох арыгыны табаҕы. Табахтыт киһи буол биһи аймахха. Онон баҕарыым этэ ол билиҥҥи ыччаттарга, оҕолорго Киһи аһааммат баайа дуола доруобуйата эбит. Доруобуйаҕытын көрүнүө тигит, главное, арыгыны иһиэ уоҕа тигит, табаҕа тардыы уо тигит. Үлэ баар дьол, үлэттэн киһи киһи буолар, үлэни өрө тутуо тигит, доруобуйаҕытын харыстаныа тигит. Мин билигин ол таах дьиэҕэ сытардыыр толкуйдуубун аҕа Биһиэхэ баҕа туох ой дьаххайдаах элбэх ыччаттар биирдии ыал эттэри аҕыстыы уоллаах этилэрэ уолаттар бөҕө ити барыта киһи бөҕө ыал бөҕө буолан чиккэннэһэн аҕа таххахтыы бүттэрэ буолуо онон дьэ ыччаттарбар оҕолорбор барыларыгар баҕарыам этэ үчүгэй олоҕу доруобуйаны үлэни уонна бука диэн бука диэн арыгыны иһимэн табаҕы тардыман хааммай киһи орто дойдуга дьоло доруобуйата эбит бу киһи ыалдьаммын биирдэ бабат диир билиим мин биэс сыл балыыһаны кэрийэн туохта ыалдьан эрэл боҕону көрөбүн бу түүн сүөйдү бутуйбут киһидэ диэн топпуйдаан киһи ороммарытабын онон доруобуйаҕытын дьэ чаттан харыстаан Төрөөбүт-үөскээбит абаҕа, абаҕа өссө чэчирии хайдарын туһугар өссө даҕаны үлэлээн, хамнаан уонна барыытыгар дьолу-хоргуну ыччаттарбытыгар, оҕолорбутугар, абаҕа ыччаттар оҕолору дьолу-хоргуну, уһун-үйэни, баайы-дуолу,